Эфирда атна яңалыклары студияда Гөлназ Гайни. Исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп вакыйгалары. Мәгариф, медицина, авыл хуҗалыгы, мәдәният өлкәләренә игътибарны арттырырга Алабуга мэры Рөстәм Нуриев депутатлар каршында әнә шундый бурычлар куйды.

Муниципаль хезмәткәрләргә дә, барлык депутатларга да, район җитәкчеләренә дә, гади кешеләргә дә шундый авыр чорда фидакарь хезмәт куйганнары өчен зур рәхмәт. Әлбәттә, барысы да шома гына булмый. Нинди дә булса хаталар күрдек. Күрсәтелгән ышаныч өчен зур рәхмәт. Бүген мин шулай ук тыныч һәм конструктив эшләвебез турында гына уйлыйм, диде Нуриев. Яңа мэр үз чыгышында депутатлар алдына беренче чираттагы бурычларны куйды. Мәгарифкә һәм медицинага, шәһәр һәм авыл җирлекләре инфраструктурасына акча салу зарур, үзенчәлекле коллективлар һәм профессиональ коллективлар булдырып, мәдәният өлкәсенә зур игътибар бирергә кирәк. Авыл хуҗалыгында да бурычлар күп. Исегезгә төшерәбез, Нуриев Алабуга башлыгы вазыйфасына бер ел элек, элеккеге мэр Геннадий Емельянов Федерация Советына киткәннән соң билгеләнде. Бу атнада оештыру сессияләре авыл җирлекләрендә дә узды. Нәтиҗәдә биш авыл җирлегенең башлыклары алышынды, бу Танайка, Поспелово, Олы Качка, Дөмдөм һәм Костенеево авылларында. Танайка авылын хәзер Галина Праздникова, Олы Качканы, Мәгъсүм Галәвов, Поспеловоны, Айдар Хамаев, Дөмдөмне, Рөстәм Һадиуллин, Костенеево авылы җирлеген Сергей Зеленовский җитәкләячәк. Татар Гөмле Малы җирлек советы сессиясендә сайланган җиде депутатның барсы да бармы? Барсы да.
Барсы да бар, җирлек бар. Җидесе дә катнаша.
Кворум, значит, бар дигән сүз була инде. Эшне башларга дигән тәкъдим кертелде. Кемнәр риза?
Авыл җирлеге советының оештыру сессиясе Дөмдөм авылында да узды. Биредә яңа авыл җирлеге башлыгын сайладылар. Хәзер Дөмдөм авыл җирлеге башлыгы булып Рөстәм Һадиуллин эшләячәк, аңа 35 яшь, өйләнгән, бүген Дөмдөм авылында гомер итә. Урынбасар вазыйфасына Хуҗиназар Зиннур улы, Икенче сайлау округы депутаты кандидаты өчен тәкъдим ителә. Әйтергә кирәк, моңа кадәр бу вазыйфаны Рафаэль Бадрутдинов башкарды, ул бу эштә унбиш еллап эшләде. Минем урынга мондый яшьләр килгәнгә шатланамын, авылларыбыз алга таба да үссен, яшьләргә эше булып торсын, балалар саны артсын, диде ул. Минем урынга яшьләр кирәк, яшь кадрлар. Без бит инде өлкән яшьтә һәр яшьләр, яшьләрчә уйлый бит бөтенесе. Мин шулай дип уйлыйм, авылны ничек тә менә дәртләндереп тора торган яшь кешеләр, укыган кешеләр инде алар. Шуңа ышанам, нитәбез, гомер буе монда. Бер урында шәп булмый бит. Бәләкәй генә итәргә дә кирәк. Соңгы 15 елда дөм-дөм бик үзгәрдеме? Әй, Аллага шөкер, шактый эшләр эшләнде. Аны бәлки милли мөмкинияте түгел инде. 15 ел эчендә иң истә калган нинди эш булды иң авыры? Иң авыр менә клуб иткерү булды безнең. Клуб. Клубны без местный бюджет белән иткердек. Ул вакытта Геннадий Егорович белән ул ни булышты. Бик каты башта искесен сүтеп, аның чистартып дигәндәй кешедән җибәрүе, документлар ясавы инде. Яшәп кайтсын авыл бит, бөтен нәрсә газ бар, су бар, бөтен өйдә шәһәрдә ким яшәмибез, Аллага шөкер. Ну, бөтен нәрсә бар. Эш тә бар. Теләк кенә кирәк, все. Бу эшкә мин уже уже дип күптәннән уже әзерләнгән идем инде. Үзем авылдан Чыккан булганга, бу авыл тормышы миңа якын. Шуңа күрә авыл кешеләренә үземнең көчемнән килгәнчә кадәр ярдәм итәргә тырышам. Планнар бар инде, аны бөтенесен дә әйтеп бетереп булмый. Хыял, хыялларым күп. Әгәр дә авыл кешеләре белән мөнәсәбәтем яхшы булып эшли алсам, алга китешләр булыр дип уйлыйм инде. Алабуга пенсионерлары Өлкәннәр көненә азык-төлек җыелмалары алачак. Беренче октябрьдән унынчы октябрьгә кадәр Алабугада Өлкәннәр ункөнлеге уза. Декада, гадәттәгечә, мәгариф учреждениеләрендә бәйрәм концертлары белән башлана, аларга бюджет өлкәсе пенсионерлары, мәхәлләнең өлкән яшьтәге кешеләре чакырыла. Аларның барысы да котлаулар һәм азык-төлек җыелмалары алачак. Район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Лилия Ягудина сүзләренчә, бүгенге көндә Алабуга районында 19770 пенсионер яши, 6277 кеше эшләгән предприятиеләр юк инде. Алар шәһәр башкарма комитетыннан 250 сумлык азык-төлек җыелмалары алачак. Шундый ук җыелмалар бюджет өлкәсендә хезмәт куйган пенсионерларга да биреләчәк. Азык-төлек җыелмалары шәһәр мәктәпләрендә биреләчәк, диде Лилия Ягудина.

Чара республика Хөкүмәте йортында узды, анда Татарстан Премьер-министры Алексей Песошин катнашты. Килешүдә газны билгеләү һәм газны куллану челтәрләренең нәтиҗәле эшен һәм үсешен, сәнәгать кулланучыларын табигый газ белән тәэмин итү күләмен арттыру максаты куелган. Килешү буенча, газотранспортная компания Чулман аша уза торган югары басымлы газүткәргечне файдалануга тапшырачак. Ул Алабуга шәһәренең икенче газ билгеләү станциясеннән Түбән Кама сәнәгать узелы объектлары аша узачак. Аның озынлыгы егерме тугыз чакрым тәшкил итәчәк. Ә менә Малореченский саласы янында урнашкан Мир җәмгыяте сөт комплексына электр энергиясен сузганнар инде, хәзер фермага таба яңа асфальт юл сала башладылар. Исегезгә төшерәбез, 2200 баш терлеккә исәпләнгән сөт фермасы төзелеше быелның язында башланган иде. Бу, удмурт эшкуарларының инвестицион проекты. Июль аенда фермага голштин токымлы 407 баш нәселле тана кайтартылган иде инде. Без ферманы төшерергә килгәндә, яңгыр яварга тотынды, әмма аңа карап кына юл төзелеше эшләре туктатылмады. Асфальт салуны сөт комплексын файдалануга тапшырганчы төзеп бетерергә кирәк. Керү юлы озынлыгы бер чакрымга якын. Исегезгә төшерәбез, яңа юл төзелеше мәсьәләсен инвестор бу җәйдә Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббаров белән очрашу вакытында күтәргән иде. Төзелеш эшләре республика авыл хуҗалыгы министрлыгы программасы буенча алып барыла. Билгеле сәбәпләр аркасында, яңгыр вакытында фермага керә алмадык. Әйтергә кирәк, сөт комплексы үзе бишәр йөз метр озынлыкта ике корпустан, шулай ук сыер саву блогыннан тора. Анда хәзер заманча электр җиһазлары урнаштыру бара. Бер үк вакытта саву залын җылыту буенча төзелеш эшләре дәвам итә. Моның өчен кирәкле төзелеш материаллары әлегә тракторда китерелә. Яңгырда башкача узам димә.
Сыер савучыларга җылы, уңайлы булсын өчен ясыйбыз. Сыерларның да сөтләре күп булсын. Искәртик, фермага быел җәй Голштин токымлы 407 баш нәселле тана кайтартылган иде. Бу атна ахырына тагын 408 баш кайтарылачак. Декабрь аенда аларга шулкадәр үк санда терлек кушылачак. Сөт комплексын октябрь урталарында сафка бастырырга планлаштыралар. Гөлназ Гани, Ринат Гиниятов, атна яңалыклары. Форд Соллерс өстәмә персонал туплый. Шул уңайдан бу атнада халыкны эш белән тәэмин итү үзәгендә вакантлы эш урыннары ярминкәсе узды. Безгә йөзләп хезмәткәр кирәк, өстәмә персонал туплау Форд Транзит машиналарына сорау арту белән бәйле, дип хәбәр итәләр компаниядә. Хезмәткәрләрне җыю сентябрь ахырында, октябрь башында башланачак. Яңа хезмәткәрләрнең төп өлеше, эшчеләр, алар Алабуга заводында барлык этапларда, кузовларны эретеп ябыштырудан алып, автомобиль җыюда мәшгуль булачак. Хәзерге вакытта предприятиедә механик, җыю эшләре слесаре һәм эретеп ябыштыручы вакансияләр ачылган. Форд Солер ширкәте өстәмә персонал кабул итү турында игълан итте. Өстәмә эшчеләрне эшкә алу Ford Transit автомобильләренә сорау арту белән бәйле. Мисал өчен, июль аенда Ford Transit автомобильләрен автомобильләрен сату 79 процентка артты, ә Базар өлеше, ягъни доля рынка, егерме дүрт бөтен уннан сигез процентны тәшкил итте. Моннан тыш, бишенче октябрьдән Форд Солерс шулай ук биш көнлек тулы эш режимына кайта. Әлеге үзгәрешләр клиентларның ихтыяҗын канәгатьләндерергә ярдәм итәчәк. Ул арада Лабугада тагын бер төр ярминкәләр узуы дәвам итә, бу, авыл хуҗалыгы ярминкәләре. Бүген аның өченчесе узды. Авыл хуҗалыгы идарәсендә хәбәр итүләренчә, алдагы ике атнада узган шундый ярминкәдә алабугалылар ике миллион сигез йөз сумлык продукция сатып алган. Гадәттәгечә, авыл хуҗалыгы ярминкәләре һәр шимбә көнне Мираж сәүдә үзәге янында һәм Иске базар территориясендә уза. Алар декабрь ахырына кадәр барачак. Ярминкәләрдә үз продукцияләрен агрофирмалар, крестьян-фермер хуҗалыклары, кооперативлар, шәхси эшмәкәрләр һәм алабугалылар тәкъдим итте. Үз товарлары белән эшмәкәрләр Тукай, Менделеевск, Мамадыш районнарыннан, шулай ук күрше Удмуртиядән дә килгәннәр иде. Җирле җитештерүчеләр арасында Колос, Яңа Юраш, Яшь Көч, Нурлы Гаянов, Борһанов, Ямалетдинов, Шакирҗанов хуҗалыклары, алабугалылар үзләренә ит, сөт продукциясе, казылык әйберләре, бал, яшелчә һәм җиләк-җимеш сатып ала алды. Әйтик, бәрәңгенең килограммын унөч сумга, кишер, чөгендерне унбиш сумга сатып алырга була иде. Суганның килосы унсигез сум, бер кило помидор бәясе утыз биш сумнан башлана, өч литрлы бал мең ярым тора. Алабуга якларына без беренче ел гына түгел инде, бер администрация безне звонок итеп чакыра. Елда, елда. Ну, Алабуга халкын обеспечитләргә кирәк бәрәңге белән, авыз чебен. Шуңа. Бәрәңгегезне яратып ашыйлармы соң? Яратып ашыйлар.
Бик яратып ашыйлар. Халык каршы. Елда киләбез, шуның өчен уже машина буш.
Бер капчыгы ничәгә төшә? Бер капчыгы 500 сумга төшә, примерно бер әңгәмә. Ел саен чыгабыз шулай. Ага. Ни Нәрсә аласыз гадәттә? Э, кишер алабыз, э, суган алабыз, э, чөгендер алабыз. Ә ни бәрәңге күршеләрдән алабыз. Ага. Итнең бәя, ит тә алдыгыз, итнең бәясе шул. Э, Ну, шый 320 рублей. Ага.
Бүгенгә менә шулар, ә мин, Гөлназ Гайни, матур, җылы көзләр теләп, сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз!